Nagayni, salaamtaan, nagayni warra jannataa, kan mu'mintootaa, duniyaa fi jannata keessa waliin jiraachisan, Abuu Sabraddiin irraa eegalee, obboleeyyan isaa, saahibboowwan isaa, haa geessu Salaamtaan onneerraa buqqaatu Ta daa'imarra mi'ooytu Ta hancabbiirra qabbanooytu Ta alaamaa Islaaminaa Isin hundarratti haa jiraattu Eegaan je'e booda Baga nagayaan jiraattanii Nagayaan wal agarre Duuba akka ja'an

waanuma isa keessa jiruu ka isaa naqamaa ja'an. Gaaf tokko Nabiyyallaahi Iisaan nagayni Rabbi irratti haa jiraatu nama tokko nama tokkootu hodduu isaan arrabse. Hangaa ammoo inni arrabsu jiru Nabiyyallaahi Iisaan gaa nabiyyii Rabbiiti, wanni je'an tun waa itti hin mul'attu, hamtuun namni ji'u tuni isa biratti toltuu hamtuun waluma qixa, akka je'een duuba ka inni arrabsu jiru deebisaa gaarii deebisaafi. Hoggaasi ummanni akka je'aniin sa inni si eeybeeysaa? Qabeenya keetillee ni arrabsa, atillee si arrabsa, amantii teetillee ni eeybeessa, ati immoo ni faarfatta, maali jennaan, kulliin wel ka'a, waanuma keessa jiruu keessaa gad naqama jedhan. Anis wonni na keessa jiru hamtuu fi toltuunuu Tokko tahuun na bira jira, isa ammoo hamtumaa keessa jira, tanaafi waan keessa jiru ufirraa gataa naqu'i. Suniifuu duuba obboleeyyan Islaamaa, ka wajji jirruu fi kan ammoo hoo qilleensarra wajji jirruu fi kan zaahiraan wal bira jirru idduunuu, nu wanni kanaa tuni, Nu haqqisiisuu hin qabdu. Nu haqqisiisuu illee hin qabdu. Gargar nu fageessuu illee hin qabdu. Yoo feene nuyi hammanneeti mee hamma qilleensa irratti oolchitu dura gad teessee gad teenyee maa wal hin lasiifatinii Maa wal hin gaafatinii waan akkanaa qilleensarratti hin baasanii maalif qilleensarra baafte jechuu hin dandeenya nu harargeen bahaa seennaadha gamtaa ulamaa qabna gurguddaa ulamaa ka jala yaanu qabna akkasii wajjin jaarmaya gamtaa ulamaa qabna sanii bo ammaa san boodaan dhimma islaamaa jenneeti Guutuu biyyaatitti qabna, akka naannootittis ni qabna, akka godinaattis ni qabna, akka aanaattillee ni qabna, akka araddaattillee qabna. Alhamdulillaahi nu jaarmaya qabna. Jaarmaya keenyaan wallasiifachu qabna malee akkanumatti shaazzii taanee waan feenellee hasaawuu hin qabnu. Ammaas nu wanni laaluu qabnu Inni waa halaal godhuu danda'u Rabbi, ka haraam godhuu danda'ulleen Rabbi. Waan ifii teenyaa amma wanni ka jimaa ja'an kunii fi buna wanni ja'an kuni ni'imaa lama. Kannaa lama ka Rabbalaalamiinaan nuu kanne qabeenya gurgudda'a, amma jiruun ummata keenyaa eega Rabbiiti, jara lamaan kanaan yoo masjida jaaruu feene, yoo mana barmootaa jaaruu feene, Yoo mana immoo ee haakimaa jaaruu feene qabeenya kanaan jaarra. Qabeenyi nuti qabnu immoo rabbiin nuu kanne bunaa fi jima. Awwaninin ajaa'ibee fixuu dadhabe. Masha Allahi jimaa kana harkatti lallaatani buna kana waa maqaan dhawan ammoo bunaa fi jimaa yoo laalan jarri hundinuu fawaakiha rabbiin nuu kanne tan itti qananiinu bakka nyaataan bu'in malee waan itti qananiinu waan rabbal aalamiinaan nuu kanne irraahi Amma ilmi namaa nyaatee dhugu malee dalagachuus hin dandayu, ibaadaallee godhuu hin dandayu. Ammoo ni'imaan lamaan Rabbiin nuu kanne kuni yokka nyaataa ta'uu baatanii bataa ta'uu baatellee gargaarsa namaa taha, nashaaxa namaa fida, firraatti dalagatanii waan balleessu hin qabu. Ammoo warri haraami ji'u kuni guyyuullee numa dubbanna wani Rabbiin surrii mataa keessa uumeefi wanni aqlii ammoo qomatti nu uumeefi aqliidhaan waa baranii

Akkasuma wafattara albadana hadiisa imaamu Ahmadi qaama wanni laaffisee sagaraa dhaquu nama dhorkee nama dadhabsiisee firran nama fincaansisu farshoodha haaraamii jedhan. Akkasuma amma yaa obboleeyyan islaamaa amana nu tokko ka'ee Jimaa kana firraa yoo nii fidu luubbate ka'ee katabatti yoo seene yoo wahiin barreesse je'e halkan dheeraa kana barreessaati bula alifii tokko hin jijjiiru waa takka duran dursu kaan boodan aansu sirritti kkuma barbaachisu kataba. Ka'ee ammoo namni farshoo dhuge. Aga waa barreessu dhiisi, dalagaa eega aga danda'u dhiisi, fincaan sagaraa deefachuu hin danda'u. Kun immoo qiyaasumma al-faaruqi jedhaniin. Qiyaasa sadeen irra qiyaasa tokko illee hin galu. Owlawii hin gahu, musaawii hin galu, adnawii illee hin galu. Obboleeyyan Islaamaa! Duuba nuti kaa wani kanaa hoggaa niif hijaamte waa lama irraa takkuma takkaahuu wallaala takkaahuu nin qabneef akkana jedhan yaanna malee nullee yaachisuu hin qabdu maalif waani haqiiqaa siidhaa beeynuufi nu yaachisuu hin qabne walaakin ammoo namni waan akkanaa haasaawu Marii ulamaatiin malatti, edoo gamtaa ulamaatiin hin mari'anne, edoo dhimma islaamaa kan ammoo ho naannootiin hin mari'anne, kan ammoo fitiraalaatiin hin mari'anne waan akkanaa qilleensarratti oolchuun adaba dhabuudha. Adaba godhachuu qabna nuti. Obbolee. eeyyanii wajji ulamoowwanii wajji akkasuma rabbii wajjin illee adaba goonee waan yaa'ii garat teenye boodaan akkasitti waan gaa obboleessa irra finne boodaan akkasi waan jannullee jechuu qabna nummaa suunni kanaa tuni gargar nu fageessuullee hin qabdu Biyya biyyan nu laaluu wal laaluullee hin qabnu. Aduwwii walitti tahuullee hin qabnu. Wal fageessuullee hin qabnu. Warrani hammaanna ju'u joollee warna makka gaha joollee faadhaan wanni jannu nuti waan akkanaa dhuufuu looniitin laalaadha jennaan dhuufuun loonii nillee hin urgooytu niis hin ajooytu dantaa dhaba'aa Jannaani maashaa Allah tana isii waan itti fagaannuu mii obboleeyyan islaamaa namni namni hoo waa beeke waan beeku jachuudha qaba yoo wallaale ammoo rabbii beeka jachuudha qaba rabbii beeka jachuun kun beekoomsa rabbii qooduudha namni rabbii beekoomsa qoonnaan beekhaa ja'amaa duuba obboleeyyan islaamaa nu wanni walii dhaamnu warra daawwitii tanaan wal dhageenyee wal agarruu fi warreen wajji jirruunis hamma dandeeysan waan akkanaa Waan hujjaa hin qamne waan ja'amu calleessilleen ni deebisa. Ammoo namayyuu ni dubbanna jachuun humnaa hoggaa hutti godhuudha ja'amti. Tana deebisaan siidhaa, Haadhal jawaabu deebihammi kuni alaa qadri su'aali taha, ilmaatu irra guddaadha taha, irra dabarsineewii gayaadhaafi nama if beeku Rabbi haa godhu jachaa Wassalamu Aleykum Woramatulahi Wobarakatuhu.
Ani waanin itti fufu ta biraa hin qabu. Waninin jechuu barbaadu silattoo qaama ifii irraa hoo akka if hin fanan hin arkatanii jedhan. Namni sammuun namaatis attuma adda yaaddi. Gariin kan kudhan, sagal, saddeet, torba, jaha jedhee gad yaadus numa jira. Ka ol yaadus ni jira, ka takka irra kutaa takka yaadus ni jira. Akkuma fuulli namaa addaatitti yaanni namaatiis adda. Yaanni namaatiis adda. Wanni takka tana hubachuu qabdan, qixa sirriidhaatitti tana hubachuu qabdan, ulamaa'iin ulamaa'ii harargee qofallee namni je'e hin jiru. Ulamaa'ii Harargee qofa namni jee hin jiru. Wanni hubachuu qabdan wahuma feete fatwaa siidhaa dura warri kannu dhibdee ni qabdi dhibdee hin qabdu ummata sani. Irra caalaan ragaadhaa ragaadhaa abbummaan si jibbuuhu abbummaan si dhawuu firra ragaa ba'ee jan. Namoonni jiba walaaleeyfanna ja'an asirraa Beekaa nuti wasaxa deemuu qabna iddugalatti iddugalatti akka jimaa hawaasni tokko masjiidaan jaarratee hawaasni tokko ilmiidhaan ittiin barsiifatee hawaasni tokko hajjiidhaan ittiin dhaqee hawaasni tokko waan rabbii ittiin dalagatu abbaan tuqu hin qaanfatu hin sodaatu Abbaan ammoo isa san irraa deebisaa deebisu ni qaanfata, ni sodaata. Akki san sirriidhaa miti, ittu gala deemuu qabna wanni inni isiniin je'u. Yoo wanni waan diin taate, bakki bakka diin yoo nifi taate, hayyee boo je'anii wal geyanii, ulamaa tanatti dubbanna je'anii isin nun geessu dubbin, bakka tanaa hun geessu. Akka dhimma Islaamaatitti teessoo godhanii, akka Gamtaa Ulamaa Ixoophiyaadhaatitti teessoo godhanii, akka Ulamaa'ii Harargeedhaatitti yaammatanii, isintu ummata hawaasa ibiddatti oofuudha jira, waan haaraam nyaachisuudha jira, isin kitaabaan haa wal amansiifnu jedhanii, Waan bilchaattuu takkaan gad baha malee, naamni ifiif akka waan ifimaafuu warra jimaa san qamee daran mirqaanee waan mirqaanu ta biraatiin qabatetti, as bahee waan biraa yaa'uun tokkoo lama miti beekha ammas. Wanni kuni ammaan duraas dubbannee turre, gaafni Su'uudiin waan kana dubbattee haasoyte amata afurtamii fi waa dura. Wanni arra kakaasees maalii bakka tana laaluudha qabna. Wanni arra kakaasee waan kana haarayat deebisee haarayat deebisee akkanatti oofe maalii bakka tana laaluudha qabna. Namuma wajjiniin jirtu ka salaamta hay nama maasiyaa dalagu maa salaamtaa huu jeniin? Nama wajji si salaamu. Nama yoo live muhaadaraa dhufe Harargeen biyya jaalalaa, biyya akkanaa je'u nam deebi'amee waan isaan Wa math'amuhu haraamun wa mashrabuhu wa marhamun wa mul wa malbasuhu haraamun wa ghudhiya bil haraami fa annaa yustajaabu lahu je'e bar. Namni wanni inni nyaatu haraamii, khanni wanni dhugu haraamii, wanni inni offatu wanni inni offatu haraamii, eegaa ibaadaa tamuu wajji geggeessitee obbolummaa wajjin hin himatta silaa. Saniif Tana ulamaa'iit deebisaa walii deebisa. Laakiin ammoo isin joollonni keenya nurraa hin balleessinaa. Hin balleessinaa. Wanni hin balleessineef maqa walirratti duuluudhaan, maqaa adda addaa baasuudhaan itti dhiisaa isin. Nufaa gerafadhaa eenyuuf qaraatan? Yoo haaraan tahe nutti himaa. Dura ifiirraa qulqullaawaa nuus irraa qulqulleessaa je'aa nutti himaa. Yoo haraam hin ta'in ka achi baha dubbadhaa ja'a akkasitti namuu akka wal fakkaatu walitti dubbataa jechuudha. Gariin as jalatti abalumaan dubbatin abalumaan dubbatin ja'a. Yaa baleessoo nuti ilmiin hammi qaraanee fi hammi dhageenyes ilmii portokoolaatii miti. Ilmii bortokoolaa eeggadhaa jedhaniituma akkanumatti akka warri naannoo waan warri naannoo san safuudha beeku ofirraa dhiisaa. Warri waan naannoo sanii gartee haaraa mija'u itti hin gufatinaa. Hi akkana maslahumaan akkana wal jala dabarsaatuma akkana wal jala dabarsaa deemaa jedhan amma sun hin agarre nuti. Yo akkini je sheeyni keenya video ammaan duraa keessatti yo jimaan haaraan tehe duurri warra buqqaasuu nu iyye. Maarra dargaggoota dubbattan? Eega a'immaan osoo jiranii, imaamman dureeleen osoo jiranii. Wanni irraa dubbataniif hin jiru. Wanni ijoolleellee maraachanii akka isiin, siif galaa mii? daangaa dabartu godhaniif hin jiru. Masjiida Arattanyaadhaa keessatti, bakka abbaan keenya ka arra daaraa aakhiraa deeme jirutti, bakka sheekhni, sheekkani Sheeh Adam Tuulaatiis jirutti, ulamaa'onni wal gayanii, Ka xayyaara yaabbattan koottaa, ka konkolaataa qabdan koottaa, nu wajjiniin dubbadhaa jedhan. Maaltu hafe duuba asii achi? Yaa jedha keenya. Alaa kun nu gammada. Gamaas gamanaas laalaadhaatii, Nyaadhu nyaadhuu warra gowwaadhaa alaa dhagayanii jedhan. Abbaa portokoola isaa eeggachuudhaaf awwaan kana fitti hin dubbadhu akka feete haa wal gootu jau portokoola nu wajjiniin duuba waa lama gaa akka isaati portokoola eegganna jennee waan tana irraa callifna jennaa nuti hoo takka akka keenya ta'i jennaanii hoo saniif Wanni jechuu barbaannu namni waan haaraam takka afaan miidiyaa irra bahee dirree bahee odoo kitaabni itti jiruu lakkii halaali je'e lakkii akkanatti haaraami je'eetuma dubbachuudha qaba jechuudha. Laakiin ammoo oluma ka'anii shajara akkanaa, caatiin muka akkanaa, muka akkanaa je'anii bazabazaa wali qara'uun sirriidhaa miti. Waan amma as keessa jiruutu dubbiin irra guddoodha waan garii as hin baafne malee. Taakka ja'a. Saniif wanni inni isiniin jechuu barbaade miira keessa hin galle, wanni dubbannelleen hin jiru, ergaa lama dabarsina. Ergaa lama. Obboleeyyan keenya warri haaraam ta'uu Qur'aanaa fi hadiisa irraa agartan, ulamaa'iidhaa jiraatii biyya hawaasa ummata wallaalaa hin maraachinaadhaa, isaaniif hin wallaalchisinaadhaa, Koottaa numa kana qofa toobbachiisaa nuutu hawaasa dubbata. Dhiisaa ummata kan taakka ergaan hin qabnu. Ammoo isin joolleen teenya. Wanni walii dhaamnu. Abba haraam JS. Abba ani irraa in dhaabbadha je'ees, abba akka kaan je'ees, nuti ergaan isinii dabarsinu jechuuf, arraba keessaa bahaa. Nufaa, nu dandeessanii nut dubbadhaa, yoo dubbiin akkana taate nutti himaa, yoo akkana hin tahin isin walitti himaa nuun je'aa malee, duulli as irraa kun akka dhaabbatuu ergaan takka ta qabnu tana jechu saniif duuba insha Allah nama ajaa'ibsiifti wanni gariini hawaasa tokko kaarraan tana kufee masjiida keessaa ramadaan akkasin rabbi kadhatee yaa rabbi cimaa keenya

Afaan itti naa godhiifi. Eessuma arkattee jaanii wal si haa gagaafachiisu Rizqii babal'oo si kennee fooqii si haa jaarrachiisu Rizqii gurguddoo si kennee fooqii si haa jaarrachiisu Eessuma arkate mucaan kun kajaan rabbi isin haa godhu Abuu Sabruddin kanallee eeysuma arkate warra ja'anii ummanni wal gaggaafatu san ka. San Rabbiin isaas haa taasisu isin hordoftootaa fi daawwattootaa fi dhaggeeyfattoota hunda eeysuma arkatan warra ja'anii isin wal gaggaafatan san Rabbi isin haa taasisu Nuti gaa asii fi gamallee wal bira woo walii jiraannee biyya biyyallee wajji jiraa addaa jiraannee qalbiin bakka takka nu jirtii beekha.

Biyyuma biyya addaa jirra malee niyyaan nu takkaa beekaa. Biyya biyya jirra malee qalbiin nu takkaa beekaa. Addumaan fagaanne malee wal bira jira garaani. Addumaan fagaanne malee wal bira jira garaani. Ka du'ee yoo taate malee walitti deebisa Rahmaani. Ka du'ee yoo taate malee walitti deebisa Rahmaani. Biyya biyya yoo addaa jiraannees qalbiin teenya wal bira nu jirti. Gammachuu ijoollee teenya ta biyya alaa jirtiif ni gammanna, rifaatuu teeysaniif ni rifanna, gaddi keeysan gadda keenya, gammachuun teeysan gammachuu keenya jechu. Akkas ta'uu qaba namu. Namni muslimaa hundi akkas walii ta'uu qaba. Yoo nama tokko tuuyxe if tuquu jirtaa beekhi. Haadha nama takkaa yoo tuuyxe haadha tantee tuquu jirtaa beekhi. Namuu akkasitti tafii irra dhaabee namuu of laalee as deebi'ee Aboo akka itti jirru kun nun baasu hayyee jennee Afownaa lillaah waliin jennee ka dogoggore dogoggora irraa as deebi'ee namni gaafatan kunoo gurguddaan keenya ni jira gurguddaa gaafannee inshaa allaah karaa dheeraa waliin deemuu dandeenya islaamaa bu'aa buusuu dandeenya odoo islaamummaaf waa takka bu'aa hin buufne odoo diin keenya kana kaddamnee mataa ol hin qabachiifne addunyaa irraa salphinaan akka hin yaane Insha Allah himmaa dheereyfadha yaada dheereyfadha achii fageeysaa laala ija takkaan yoo raftan ija takkaan diin keenya as milladha warri ala jirtaniis ka keeysa jirtaniis ulamaa'oota keenya bakka jirtanii quba qabaadha.